Эй ҫути таса Турӑ, эй ҫутӑ хӗвел, паян эпир ял-йышпа ҫакана ҫине тыр акма тухрӑмӑр. Тыррийӗ кӳлнӗ лаша пӗккинчен те ҫӳллӗ пултӑр, ҫурла кӗреймест ҫӑра ӳстер, халӑха пире тырӑ-пуллӑ, апат-ҫимӗҫлӗ тума Турӑ пулӑшса пыр. Эй пӗлӗт хӗвел турри, таса ҫӗр амӑшӗ, таса ҫӗр ашшӗ. Эпир сана паян кӗлтӑватпӑр. Эпир акас тырра чипер ӳстерсе пар. Ҫичӗ тӗслӗ тырра ҫичӗ ампара хумалӑх пар. Выҫса килекене тӑрантарса ямалӑх, шӑнса килекене ӑшӑтса ямалӑх пар. Ҫырлах турӑ, ан пӑрах. Ҫырлах. Вырма вӗҫленсе пынӑ май хресчен несӗлсен йӑлипе ҫӳлти хӑватсенчен пил илсе кӗрхи ака-суха ӗҫне пуҫӑннӑ. Ҫӗр сухаласа тулӑ, ыраш, урпак ма тухнӑ. Тӗлтӗрхи тырран ҫӑкӑр тутлӑ пулчӗ, кӑҫал та ӑнса пултӑр тырри. Ҫитес ҫул тухӑҫ ӑнса пуласса шанса акана арҫын пуҫланӑ. Унтан пурте карталанса тӑрса кунтукри вӑрлӑха ана тӑрӑх сапса утнӑ.

Ҫӗр ҫинче ӗҫлесе выльӑх усракан ял ҫыннин кану кунӗ сахал пулнӑ. Кил-хуҫалӑха йӗркелесе пынипе пӗрлех хӗлӗн-ҫӑвӗн ҫапла уй-хирте вӑй хунӑ. Шартлама хӗл кунӗсенче те халӑх пулас тырӑ анисене юр тытма ҫӳренӗ. Ӗҫҫи вӑхӑтӗнче вара уй-хиртех кун каҫнӑ тесен те юрать. Ҫураки хыҫҫӑн кӑштах сывлӑш ҫавӑрса янӑ та утӑ ҫулма тухнӑ. Вырма пуҫлансан каллех тырӑ пуссинче пилӗк авнӑ. Кӗлте ҫыхнӑ, авӑн ҫапнӑ, пушаннӑ анасене сухаласа кӗрхисене акса хӑварнӑ. Айда, айда, карамар. Ҫӗр ҫул каялла кӑна хресчен уй-хир ӗҫӗсене пӗтӗмпех лаша кӳлсе ал вӗҫҫӗн тунӑ. Ҫӗр ҫитменнипе вӑрман касса тунката кӑкласа тасатнӑ лаптӑксене пусӑ ҫаврӑнӑшне кӗртсе пынӑ. Халӗ вӑл пурнӑҫа куҫ умне кӑларса тӑратма та йывӑр. Йӗри-тавра хӑватлӑ техника кӗрлесе тӑрать пулин те хӑш-пӗр ҫӗрте акмасӑр хӑварнӑ лаптӑксем выртаҫҫӗ. Ӗлӗк вара кашни тӑваткал метр ҫӗрпе тухӑҫлӑ усӑ курнӑ. Ниҫта та, нимле хытхура та кашламан, ҫырма-ҫатрари курӑка та ҫулса тӑнӑ. Вӑрҫӑ вӑхӑтӗнче те ҫаплах пулнӑ. Ҫав вӑхӑтри хӗрсем калани аслӑ. Эпир нихҫан та шутламан, ах, хӑҫан та пулин тӑраниччен тутлӑ ҫиасчӗ тесе, ах, хитре тӑхӑнасчӗ мӗнле те пулин тесе, капӑр тӑхӑнасчӗ тесе шутламан. Эх, хӑҫан пӗрре тӑраниччен ҫывӑрса курас тесе шутлаттӑмӑрччӗ тетчӗ. Вӑл вӑхӑтри хӗр-упраҫ куҫ хӑрать те ал тӑвать тесе темле йывӑр ӗҫе те парӑнтарнӑ пулсан, паянхи ҫамрӑксен ҫак ӗҫе курсан ҫӳҫӗ-пуҫӗ вирӗлле тӑма пултарать. Мӗнле-ха, суха туртса гектарӗ-гектарӗпе хыт ҫӗре кӑпкалатма пулать? Лаша ҫавӑтакан пулмасан пӗр йӑран сухаласа тухасси те тем пекех йывӑр туйӑнать. Пӗрре сухапуҫӗ тӑрӑнса ларать, тепре лаши чӑхӑмлать е ытти те. Кахалланма сӑлтав шырасан чӑрмав ҫине чӑрмав тупма пулать. Ҫав вӑхӑтрах асатте-асаннесен йывӑр пурнӑҫне ӑнланса илни ҫӑкӑра хаклама вӗрентет. Ҫӑкӑр Туса илме чӑнах та ҫӑмӑл мар. Ӑна питӗ нумай вӑй хурас пек, тару тӑкас пек ӑна туса илме. Сухалас пулать, сӳрелес пулать, акас пулать, ҫӗнтерес пулать, хыҫҫӑн вырас пулать. Вырма тирпейлӗ вырмалла. Тӑкса хӑвармалла мар тыр-пула, пӗр ҫын пуҫтармалла. Ача чух ӳсе тухнӑ пире килте лартман пире те. Аслисем кӗҫӗннисене вӗрентсе пынӑ. Мӗнпур ӗҫе тӗплӗн, ҫухатусӑр тума тӑрӑшнӑ. Бригадирсем ӑс панине ватӑсем нихӑҫан та манмаҫҫӗ. Ну, ҫар ачасем тӑрӑр-ха, тет, акма вӗрентеп сире, тет. Ай, пӗлместпӗр, тет, вӑттарӑр, тет, кунтӑка ҫактарч.

Шыв чупать-ҫке унта. Камӑн ӑҫта шӑйрӑк тӑрса юлнӑ, вана ҫав ӗҫ укҫисене тытса юлнӑ ҫаншӑн. Ҫавӑнпа та тыракма тухнӑ ҫынсем ҫав шӑйрӑксене тӗрӗслесе ҫӳретчӗҫ. Халӗ тыр-пул туса илес ӗҫе сахал йышпах техника пулӑшнипе тӑваҫҫӗ. Ӗлӗк вара ватти-вӗтти кун каҫа уй-хиртен кӗме пӗлмен. Лаша кӑна мар, вӑкӑр та кӳлсе ӗҫленӗ. Хӑй мӗн тӑвас тенӗшӗн Ҫын мана хӗрен пӑсса сыхласа каять-ши? Вот вӑкӑр хӑй ӑҫта каяс тени ҫанна каять. Ним те тумалли ҫук. Чупса ҫитсе вара тепӗр хут ҫапӑртса кӗтсе лартаттӑм мартчӗ пулӑҫине. Ӗлӗкхи йывӑр ӗҫе халӑха кӑтартас тӗлӗшпе Вӑрнар тӑрӑхӗнче пурӑнакансем хӑйне евӗр ака-суха ӗҫне пуҫтарӑнчӗҫ. Пулни-иртнине астӑвакансем ялсенче хальлӗхе пур-ха. Тырӑ пуссине ҫурла йӑтса утакансем утмӑлмӗш ҫулсенче те пулнӑ. Трактор хыҫҫӑн юлакан ана кӗтессисене чылайчченех алӑ вӗҫҫӗн вырса тӑнӑ. Эпӗ пин те тӑхӑрҫӗр алӑ виҫҫӗмӗш ҫулта ҫуралнӑ. Тырӑ вырса куртӑмӑр ӗнтӗ эпир. Ултӑ ҫултах аннесене виҫсе панӑ ана ҫине илсе кайнӑ. Ултӑ ҫулта тыттарчӗҫ ҫурла. Пӗрре касрӑм та пӑртаках сулахай алли лайӑхрах ӗҫленӗ пулӗ, ҫурла сулахай аллинче пулнӑ. Сылтӑм алӑн качак пӳрнине касса илтӗм. Вот вара куршанак ҫыпҫӑннӑ, ай куршанак ҫыпҫӑннӑ теҫ пурте. Ах, шырап куршанакӗ ҫуккӑ ниҫта та. Ӗҫ патне пынине пӗлтерчӗ ӗнтӗ вӑл пире. Ман ҫулти ҫынсем Халь ӗнтӗ эпир ҫитмӗл ҫула ҫитнӗ. Ҫурлапа тырӑ вырса курнӑ ҫынсем чалӑшпа виҫсе паратчӗҫ. Чалӑш икӗ метр пулнӑ пулмалла-ха. Кун пек хӑлаҫласа виҫсех парсах паратчӗҫ. Пӑртак ӳсерех парсан ӗнтӗ аслисенчен кая мар виҫсе паратчӗҫ. Пӗр пекех виҫсе панӑ. Вара ана кая юласран хӑранипе, ҫывӑрмасӑр кайнипе пулнӑ. Ирех тӑрса юраман пуль-ха нӳрӗ тырра вырма. Эпир вӑрттӑн кайса выраттӑмӑрччӗ анасем кая юласран. Каҫхине каярах юлаттӑмӑрччӗ. Вара пырса тӗрӗслетчӗҫ комиссипе ӗнтӗ унта квадратный метрта миҫе пучах выртса юлнине. Эпир хӑварма тӑрӑшман пӗр пучах та. веҫех пуҫтарнӑ ҫавсене. Пӗрремӗш тракторсем вара ялсене коллективизаци пуҫлансан килме тытӑннӑ. Вӗсем краҫҫынпа ӗҫленӗ. Ҫӑмӑллӑнах виҫӗ касӑллӑ тимӗр суха туртма пултарнӑ. Ҫав вӑхӑтрах тракторсене юсавлӑ тытасси пысӑк яваплӑх пулнӑ. Салам хӗрсем, ӑҫта ҫӳретӗр эсир? Халь те ҫитейместер. Нумай питӗ вӑхӑт иртрӗ. Салам, ахаль те васкаса килтӗмӗр. Ну, Юрий, Юрий, малалла ӗҫлемелле, айта ӗҫлепӗр. Сакӑр вунтӑхӑр ҫулти Николай Кротков ҫамрӑклах ҫакӑн евӗр техникӑпа ҫӳренӗ. Вӑрҫӑ вӑхӑтӗнче яла пуҫласа килнӗ тимӗр ут хыҫҫӑн шӑпӑрлансем тӗлӗнсе чупнине лайӑх астӑвать. Ҫак тракторсем яла килме тапратсан Ӗҫ нумай ҫӑмӑлланчӗ, мӗншӗн тесен веҫ лашапа сухаланӑ. Ун чухне тата пӗр лаптӑк та акмасӑр хӑвармалла пулман. Питӗ председательсенчен вӑйлӑ ыйтнӑ ун чухне. Эпир, ачасем, хыҫҫӑн чупса ҫӳреттӗмӗрччӗ курма туса мӗнле сухалаҫҫӗ, мӗнле мӗн япала тесе. Вӑрҫӑ вӑхӑтӗнче тракторсен усси уйрӑмах палӑрнӑ. Ун чухне арҫынсем ҫитменрен руль умне хӗрарӑмсем ларнӑ. Кунне-ҫӗрне уйра ирттерсе ака-суха ӗҫӗсене вӑхӑтра ӗлкӗрсе пыма тӑрӑшнӑ, нуши-тертне вара пайтах курнӑ. Сухаланӑ чухне ман буксовать тума пуҫларӗ трактор хӑйӑр ҫинче. Вара эп рычакне вӗҫертрӗм те сӳре мӗн туннине пырса чӑкрӑм. Вара пиллӗк метр ывӑтса янӑ мана ҫапса. Эп пурӑннӑ мӗн ҫавӑнса тухса ҫапса ытса янӑ. Выртӑн тет, юн юхтарса выртап тет месерле. Руль тытса пынӑ ӗнтӗ, рульпа кабини ҫук, ҫара авӑлӑ. Колесный хавӑл кун пек ҫавӑрмаллаччӗ ӑна пӗтӗм вӑйпа. Пӗрре пилӗк раз сувочи турӑм сӳнчӗ, такки сӳнет, Пирвайхи ҫул ӗҫлеп, пӗлсех ҫитереймен. Выртрӑм та ҫӗр ҫине выртрӑм та ҫывӑрсах кайнӑ, вӑранса кайрӑм. Хайхи тӑраймастӑп та ҫӗр туртнӑ мана, сивӗ ҫӗр. Чирлерӗм, пульницана ҫаклантӑм. Пурте пӗлекен паллӑ юрӑҫӑн Анатолий Никитинӑн амӑшӗ те вӑрҫӑ вӑхӑтӗнче Сталинградра кӑларнӑ тӑрӑсӑр тракторпа ӗҫленӗ. Ҫӗр хута уй-хир сухаланӑскер пӗррехинче тимӗр учӗпе пӗрле чутах ҫырмана ҫаврӑнса ӳкмен. Ман анне те ҫав вӑрҫӑ вӑхӑтӗнче ҫак тракторпа ӗҫлесе акине те тунӑ, сухине те тунӑ, тыр-пулне те пуҫтарнӑ вӗсем. Пӗтӗмпех хамӑр салтаксене пулӑшас енӗпеле вӗсем питӗ нумай тӑрӑшнӑ. кунӗн-ҫӗрӗн ӗҫлесе, ывӑннӑ та пулин те, вӑл ҫывӑрса кайнӑ пулнӑ. Уйра пӗччен, никам та ҫук. Такам вӑратнӑ, Турӑ вӑратнӑ пекех пулнӑ пулин те, малта ҫырма кӗҫпес тракторӗ те пӗрле унта тӳнсе кайнӑ пулсассӑн кашӑрӗсем те юнашар ҫӳренӗ. Ну анчах та вӑл ним хӑрамасӑрах хӑйне ҫирӗппӗн алла илсе ҫак Ҫак трактора темле майла ҫавӑрса, мӑн туса хытланса, тракторне заводить туса, вот малалла ӗҫлеме тытӑннӑ вӑл. Ӗлӗкхине астӑвакансем хӑйсем мӗнле ӗҫленине паянхи ҫамрӑксене каласа кӑтартни ҫав тери пысӑк пӗлтерӗшлӗ. Ҫакна тӗпе хурса Шупашкарти трактор музейӗн ертӳҫи Альберт Сергеев ҫакӑн евӗр кӑтарту йӗркелеме шутланӑ та. Пӗртен-те пӗрне тыр-вӗртне кӑтартса патӑмӑр. Паян эпир суха тӑвас тӗк тесе кӑтартрӑмӑр ӗнтӗ. Паллах, ҫакна пин тумалла. Тума паллах май те пур. Мӗншӗн тесен пирӗн музейра ӗлӗкхи тракторсем, вӑтӑр мӗшлӗхи, хӗрӗх мӗшлӗхи ӗнтӗ. Паллах, ӗҫ хатӗрӗсене эпир вӗсене пуҫтаратпӑр пӗтӗм ҫӗршывӗпех юсаса халӑх патне илсе тухма тӑрӑшатпӑр. Ҫапла, Ярмушкапа Мӑн Элмен тӑрӑхӗнче пурӑнакансем пулӑшнипе ырӑ шухӑш пуҫаракансем ӗлӗкхилле суха туса акана тухрӗҫ. Ҫи-пуҫӗ те, ӗҫ хатӗрӗсем те кашнийӗн ӗлӗкхи. Ӗлӗкӗнче руль умӗнче хӗрарӑм ҫӳрени питӗ тӗлӗнтермӗш пулнӑ. Паян эпӗ те ӗнтӗ ҫак уйра пӗрремӗш хут ҫак тракторпа суха туса куртӑм ҫак уйра. Мӗнле йывӑр ӗҫ пулнӑ. Пирӗн пек ӗнтӗ хальхи пурнӑҫри пек чӗрне хӗретсе ҫӳреме май пулман ӗлӗк. Авалхи сӑхмансемпе тӑла йӑваласа ҫӑпата сырса тухнӑ халӑх кунтуксене янӑ тырра та чӑнласах акрӗ. Ӗҫлесе ывӑнсан уйрах мӗнле апатланнине аса илчӗҫ. Килӗмейсан та хырӑм хыр тӑрнех ҫитрӗ пуль паян. Эпир апат ҫима лартӑмӑр. Кил-ха апат ҫима. Эп куҫман, ҫырӑ, спасибо. Ну, привещевай, ҫыртам хакла. А тут, а тут тир, тир кӗрӗ те ир тата, симбеге. Кирек, тӑрмалла. Так мӗн юлма кунта сир? Апачӗ тутлӑ. хупӑла умне парӑча. Так пӗр помидорне ҫиянды. О, уйра апачӗ питӗ тутлӑ яланах вӑл хупӑла ума сами тутлӑ апат пулнӑ. Халь ҫавах пек туйӑнать. Эртелпе ӗҫлесен тата эртелпе апатне пӗрле ҫиме лартӑмӑр та та тутлӑ вӑл пирӗн. Уйра мӗн пӗчӗкрен ӗҫлесе ӳсрӗмӗр ӗнтӗ. Ну, хырӑм выҫнӑ ачасен те, мӑннисен те ӗҫленӗ хыҫҫӑн апат ҫиме чӗнетчӗҫ те, ах, мӗнле тутлӑ пулнӑ. Унта умми, купӑсти, хӑярри, ҫӑкӑрри пурне те илсе тухнӑ уйран. Пурте тутлӑ пулнӑ ӗлӗк ӗнтӗ. Ҫимелли те ӗнтӗ лавкка апачӗ пулман. Ну, килти апатсемпе питӗ тутлӑ пулнӑ апат. И халь те ҫавах вӑл. Уйра апат питӗ тутлӑ тата эртелпе. Кӑнтӑрла вӑхӑтне колхозран пӗҫерсе тухатчӗҫ ятарласа пӑтӑ. Ҫав пӑтӑн тути халь те ман ҫӑвар чӗлхе ҫинче тӑрать. Вир пӑтти пӗҫеретчӗҫ. Раз тӑваттӑр пуль. Вара Унавин кӑнтӑрла ҫитеспе ачасен куҫ ял енчен каймаҫҫӗ. Хӑҫан чӑн та лаша кӳлне Унта уйӑрса панӑ ятарласа хӗрарӑм турттарать. Лартнӑ вӑл унта апат-ҫимӗҫ. Ҫавна вара эпир пӑхаттӑмӑрччӗ. Вот ҫавна айӑплах астӑвап. Уйӗпе путӑ шӑши сарӑлатчӗ. Мӗнле тутлӑччӗ та Нихҫан та асран тухма Хай вара вирпутне пӗҫерсе ҫисе пӑхас хай теп те. Хальхи тутӑ пулмасть. Ун пек тутӑллӑ мар. Шуш тутӑ тутлӑ шушлӑ пулнӑ. Тутӑллӑ мар. Пӗчӗк лаҫ пекки пурччӗ, пӗҫеретчӗ ҫик-виҫӗ хӗрарӑм. Ҫавӑнта кайса киле валли путӑ илеттӗмӗрччӗ. Аттесен, аннесен пӗҫерсе пире хатӗрлесе пама вӑхӑчӗсем пулман. Уя кайманнисем. Аха, вара кам витрепе, кам кастрюльпе, кам вот э, мӗнпе чӳрес, йывӑҫ чӳрес семпе ҫӳреттӗмӗрччӗ. Питӗ лайӑх астӑвап. Хӗрарӑмсем, арҫыннисем те, ӗлӗкхи сӑнӳкерчӗксем ҫинче те курма пулать вӗсене. Хайхи пек э, тулӑх килет кӗлте, мӑнтӑркка ҫын ҫукчӗ те унта. Пурте йӑпӑшка килет кӗлте, ҫималлисем. Ну, выҫӑ пулмасан та ун чухнехи апат-ҫимӗҫ вӑл. Тӗрӗс апат-ҫимӗҫ пулнӑ темелле ӗнтӗ. Нимле унта таҫтан темскер хушнӑ апатсан пулман. Ӗҫлем ӗҫленӗ пӑрмак кунӗчерен. Утӑ ҫулнӑ унта, тем те тунӑ, вӑрман каснӑ, ӗҫленӗ. Вот ҫавӑнпа вӗсен хывӑнман. Йӑпӑшка та хитре кӗлеткел те хӗрсем хӗрарӑмсам ҫӳрет, арҫынсам та. Ҫапла майпа халӑх ака ӗҫне те кӗркуннех пуҫланӑ. Ҫураки пӗтсен ҫӗртмене тухнӑ, ҫӗртме пӗтсен ыраш акнӑ. Ҫӑкӑр хакне кашни ача мӗн пӗчӗкрен пӗлсе ӳснӗ. Хальхи ӑрури ачасене пӑхатпӑр та кӑштах тем ҫитмест пулин шутлатпӑр. Мӗн ҫитмест ачасене? Нуша ҫитмест. Нуша пулсассӑн ҫыннӑн вӑрӑхларах шутлама пуҫлать. Нуша пулсассӑн ҫын вӑрӑхларах ӗмӗтленме пуҫлать. Пурнӑҫ чӑнах та пӗр вырӑнта тӑмасть. Ҫавӑнпа та май пур чухне ҫакӑн пек ӗҫ-пуҫ йӗркелесе асра хӑвармашкӑн кино ӳкерни, пулас-урусемшӗн калама ҫук паха пулӗ. Ҫак ӗҫе эпир, паллах, хамӑр курса ӳсмен. Эпир ӑна историрен пӗлетпӗр. Кӗнеке вуласа пӗлетпӗр, кино курса пӗлетпӗр. Анчах та хамӑр паян ҫакӑнта хутшӑннинчен пахи ҫуккӑ та пуль тетӗп, мӗншӗн тесен эпир паян хамӑр Алӑпа хамӑр акса куртӑмӑр. Хамӑр алӑпа плуга тытса ҫӗре сухаласа куртӑмӑр. Лашапа юнашар утса ҫав ӗҫе туса куртӑмӑр. Чӑнах та, пирӗн атте-аннесем ҫав тери пысӑк ӗҫ тунине, ҫав тери уйӑ-уйӗпе акса, сухаласа. Чӑнах та, паянхи кун питӗ интереслӗ иртсе кайрӗ. Ҫав тери паянхи кун мана килӗшрӗ. Ҫакӑнта ятарласа сире курма сакӗсе тухса ларса сакӗсене илсе кайса пӗтерчӗҫ-ха халь юлашкисем тӑрса юлтӑмӑр. Питӗ савӑнтӑмӑр. Халӑх ӗҫленине курса ларса хамӑр та вӗсемпе пӗрле ӗҫлени пекех туйрӑмӑр. Тракторсене курса пирӗн асаннесем, кукамайсем, Кукаҫи аслат тесем мӗнле ӗҫленисене аса илтӗмӗр. Хамӑр та ача чухне тухаттӑмӑрччӗ, тыр вырма та тухнӑ, утӑ ҫулма та тухнӑ, ун чухне алпа ытларах ӗҫлетчӗҫ. Сире тем пек пысӑк тав, мухтав сире, тур сывлӑх патӑр сире малалла ҫапла ӗҫлесе пыма. Пурнӑҫ ҫӑмӑлланса пынӑ май аваллӑхри ӗҫ-хӗле ал вӗҫҫӗн тума мансан та ҫак йӑла-йӗрке халӑх асӗнче юлни паян ҫав тери пысӑк пӗлтерӗшлӗ.